тәкъдим итәм. Алфавитны карар алдыннан карап үтәсе килә, ләм-әлиф турында. Нәрсә соң ул ләм-әлиф? Безнең телләребездә, татар телендә дә, рус телендә дә андый күренеш күрсәтелми. Ул лигатура дигән, ике, ике яки берничә хәрефне бер знак белән яза торган ысул. Ә менә гарәп телендә ул бар. Коръәнне ачып карасак, без инде күп урыннарда күрәчәкбез ләм, әлиф дигән шундый бер билгене. Нәрсә соң ул ләм, әлиф? Менә бу билге ләм, әлиф. Аның беренчесе, менә монсы, менә ләм була, ләм хәрефе һәм менә монсы әлиф хәрефе. Ни өчен соң гарәпләр шушындый ләм-әлиф дигән билге уйлап тапканнар? Менә карап китик әле. Ләм хәрефе, ул безнең нәрсә? Туры сызык. Ләм хәрефе, ул туры сызык. Нинең сүзнең уртасында килгәндә ул шушындый туры сызык кебек языла. Әлиф тә туры сызык. Әлиф сүз уртасында килгәндә, үзенең сүзнең үзенең алдыннан килгән хәрефкә тоташкан була. Менә ләм хәрефе, монсы әлиф хәрефе. Әгәр дә алар бер-берсе янында шулай итеп язсалар, бик матур булмас ие. Ике туры сызык менә шушылай итеп э, язылган, ямьсез булып язылган, язылыр ие. Менә шушындый ямьсезлектән китәр өчен э, галимнәр уйлап тапканнар, менә шушылай икесен бергә бер билге итеп яза торган итеп ләм әлиф дигән билгене. Ничек ул языла? Беренче, ә, беренче ләм төшә, аннары менә шушы җиренә әлиф хәрефе килеп э, китереп куялар. Беренчесе аның ләм була, икенчесе әлиф була. Э, менә шушы э, ләм әлиф э, бик инде Коръәннең күп урыннарында без очрата алабыз. Тагын без гарәп теле белән татар телен яки рус телен чагыштырганда без ничек хәрефләрне чагыштырабыз? Безнең бар инде тартык авазларыбыз, безнең бар сузык авазларыбыз. Ә инде гарәп телендә әйттек, анда бөтен хәрефләр дә тартык кына авазлар дидек. Без белә торган сузык авазларны аларда хәрәкәләр дигән билгеләр алмаштыралар. Бер Тартык аваздан икенче тартык авазга без йөрибез инде хәрәкәләр ярдәмендә. Ә инде татар телендә дә, рус телендә дә һәрбер хәреф безнең бер хәреф икенче хәреф кырыена бер юлда язылган була. Менә шуның белән монда аерылып торалар. Тагын инде безнең телебездә булмаган тагын бер төшенчә бар гарәп телендә. Ул, ул инде зәгыйф хәрефләр дигән сүз. Безнең бит инде татар телендә дә, рус телендә дә больные буквы, здоровые буквы яки зәгыйф хәреф, сәламәт хәреф дигән андый төшенчәләребез юк. Ә менә гарәп телендә бар шундый төшенчә зәгыйф хәрефләр. Нинди хәрефләр соң алар зәгыйф хәрефләр? Карап китик әле. Зәгыйф хәрефләр Ның берсе аның әлиф, вәү һәм я. Менә шушы безнең зәгыйф хәрефләребез. Ни өчен соң гарәпләр менә шушы хәрефләргә зәгыйф хәрефләр дигән төшенчә биргәннәр? Менә телдә күп кенә кагыйдәләр менә шушы хәрефләр белән бәйле булганы өчен алар алар аларга зәгыйфь хәрефләр дигәннәр. Бик күп кагыйдәләр шушы өч хәреф белән бәйләнгән булачак безнең. Хәзер инде карап китәбез, менә шушы өч хәреф арасында безнең иң зәгыйфе кайсысы? Әйе, шушы өч хәреф арасында иң зәгыйфе ул безнең әлиф хәрефе. Әлиф хәрефенең безнең авазы юк. Аның функцияләре башка, аның эшли торган телдә эшләре бар, тик аның үзенең авазы бервакытта да булмаячак. Ә мин, ә менә инде вә хәрәкәләр дә кабул итә, сәкен дә кабул итә, я хәрефе дә, хәрәкәләр дә, сәкен дә кабул итә. Ә бит инде әлиф безнең бервакытта да

Сәкен белән булалар. Әгәр дә хәрефнең хәрәкәсе булмаса, ул сәкенле хәреф хәреф була. У бу инде по умолчанию. Без аны беләбез. Хәтта аның өстендә бернинди сәкен дә язылмаган булса да, һәрвакыт ул хәреф сәкен белән була дидек. Менә без алфавитны үттек инде, җәмәгать. Менә безнең э, нинди генә ни өчен мин сезгә шушы алфавитка тагын бер мәртәбә кайтып э, сөйлисем килә. Чөнки менә э, күп бит инде безнең уку әсбаплары, китаплары. Китапларны ачып карасак, төрле алфавитлар күрергә мөмкинбез. Менә, мәсәлән, уку, Коръән уку дәреслеге дигән, Галимә Харисованың Коръән уку дәреслеге дигән китабын ачып карасак, монда безнең бер төрле алфавит. Менә бу Нурания китабын алып карасак, менә монда безнең икенче төрле алфавит. Һәм менә бу Арабская прописи для больших и маленьких дигән китапны ачып карасак, монда совсем икенче төрле алфавит. Ни өчен, нәрсәсе белән аерыласың? Кайбер вакытта, менә кайбер вакытта анда ләм-әлифне куялар, кертәләр, кайбер вакытта анда хамзаны төшереп калдыралар. Менә ни өчен шулай бит? Шулай икәнен сөйләшеп китик инде. Менә шушылайны ни өчен мин моны сөйлим? Чөнки сез әгәр дә шушы китапларны, инде без бөтен хәрефләрен хәзер үттек, мин инде хәрефләрне беләм дип, шундый уверенность белән китапны алсагыз һәм анда сез белми торган нәрсәләрне күрсәгез, нигә күңелегезгә шик керергә мөмкин. Әй, мин бит инде моны да белмим, ничек инде мин Коръән укыйм дип, Күңелгә шик кермәсен өчен, шушы күңелегездә бернинди дә шик керми, шушы 29 хәрефтән тора бөтен Коръән Кәрим икәнен аңлап китәр өчен, үзебезгә аңлар өчен шушы ситуацияне карап китергә мин сезгә тәкъдим итәм. Менә без үттек инде, алфавит башлана әлифтән. Әлиф. Бә.

ләм әлиф һәм ия. Менә бу алфавит бер төрле. Безнең монда э, әлиф, мондан әлиф белән башлана бит инде без әлиф бәтәсә дип э, алфавитны укып китәбез. Һәм инде менә монда да безнең бөтен э, ниләр зәгыйфь хәрефләребезне бер урынга җыйганнар бу алфавитта. Ни өчен шулай әйткәннәр? Чөнки зәгыйфь бит инде җирле кешеләргә зәгыйфь әйберләрне бер җиргә җыйсак яхшы була. Чөнки алар ничек? Аларга особый отношение кирәк, аларга особый режим кирәк дигәндәй, менә монда да бөтен зәгыйфь хәрефләрне бер урынга җыйганнар. Хәзер карыйбыз инде, монда да әлиф, монда да әлиф. Неужели ике, ике әлиф бар э, гарәп телендә дип уйларга мөмкин? Юк, җәмәгать. Ике әлиф юк, э, юк э, гарәп телендә. Безнең монда тагын бер хәрефебез юк. Нинди хәреф? Ул безнең хамза. Хамза хәрефе. Ха, менә бит инде булар зәгыйф хәрефләр. Ә хамза ул безнең зәгыйф хәреф түгел. Ул безнең э, гарәп алфавитының бик көчле хәрефе. Ул менә шушы үзенә шушы зәгыйф хәрефләрне буйсындыра. Аларның өсләренә менеп, э, менеп язылган була. Ул асларына төшеп язылган була. Без инде әле хамз хәрефе турында бик-бик яхшы иттереп тагын киләсе дәресләрдә дә сөйләшәбез. Менә хамз хәрефе ул проблемалы хәреф, чөнки әле безнең пәйгамбәрбез саллаллаху галәйһи вәсәлләм вакытында бу хәреф бер дә булмаган. Хәреф булмаган. Ул булган сөйләшүдә, ләкин аңың язылуда аның образы булмаган. Һәм менә миндә бик күп кешеләр, башка халыклар э, ислам кабул итеп, э, аларга инде Коръәнне укырга кирәк булгач, аларга ничек итеп шушы хәрефне аңлатырга кирәк икәнен уйлап, уйлап инде галимнәр шушындый фикергә киләләр. Шушы хәрефкә алар образ бирәләр. Образ бирәләр һәм инде ул э, гарәп алфавитының әйтик иң көчле хәрефе. Чөнки ул безнең каян чыга? Тавыш җепселләребезнең өстеннән үк чыга. Э, шушы хәрефне Монда бит инде безнең э, зәгыйф хәрефләр булгач, менә бу иң көчле хәрефебез безнең менә монда булырга тиеш. Менә монда булырга тиеш. Һәм аны без әлиф, бә, тә, сә дип укып китсәк тә, без инде үзебез өчен, менә үзебез өчен белергә тиешбез. Менә хамза хәрефенең урыны менә шушында. инде менә хәмзә хәрефен элек вакытларда булмагач инде хәзер булмаган пәйгамбәребез вакытында булмаган хәрефкә иң беренче алфавитта урын бирәсе килмәгәнгәдер инде аллаһу әгъләм ансын инде әйтеп әйтеп булмый чынында гына тик менә без үзебез өчен безнең күңелебезгә бер вакытта да шик кермәсен өчен мин алфавитның гарәп алфавитының бөтен хәрефләрен беләм коръән укырга мин инде әзер дип Шушындый үзебездә уверенность тусын өчен без үзебез өчен белергә тиешбез. Хамза хәрефенең урыны менә монда. Гәрчә без анда әлиф дип әйтсәк тә, без аңларга тиешбез, хамзаның урыны монда. Һәм инде зәгыйфь хәрефләрнең урыннары менә монда булганын. Инде җәмәгать, менә мин сезнең э, бүгенге дәресебез безнең э, ахырга якынлашты. Э, мин сезне Киләсе дәрсләремдә дә көтеп калам. Әгәр дә инде сез шушы материалны төшенеп, бер мәртәбә, аны бер мәртәбә ишеткәннән соң, үзеңә, э, күңелегә менә шушылай бу икән бит бу ситуация, менә монда менә шушындый нюанслар бар икән дип, э, әгәр дә син үзеңә аңлап алсаң, инде ул э, үзебезгә менә күңелебезгә белмим дигән э, шик кертмәскә бик яхшы әйбер булыр дип торам мин. Әссәламәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.